Үтүө күннэн биир дойдулаахтарбыт, күндү ыалдьыттар уонна YouTube каналы көрөөччүлэр. Бүгүн Сарыал News биэриибитигэр биһиги нэһилиэкпит инники сайдыытын кэрэһэлиир саҥа дьиэлэр, саҥа тутуулар диэн биэрбитин саҕалыырбытын көҥүлэ. Биэриибитин биһиги олохтоох администрация специалистартан саҕалыыбыт. Нэһилиэк элбэх саҥа дьиэлэрдээх, тутуулардаах буоллаҕына, бу нэһилиэк инникилээх диэн өйдөбүл баар. Биһиги бу Сарыал култуура киинин иһинэн сонуннар биэриилэргэ бүгүн биһиги нэһилиэкпитигэр саҥа дьиэлэр хайдах быһыылаахтык тутуллан иһэллэрин, төһө тутуулар бара туралларын билээри олохтоох дьаһалта дьиэтигэр кэллибит. Биһи бу боппуруоска кэпсииригэр көрдөһөбүт. Бастакы Дьөппөн нэһилиэгин дьаһалтатын специалиһыттан Ефремова Лена Ивановнаттан. Лена Ивановна, үтүөкүннэн. Үтүөкүннэн. Бастакы боппуруоһум бу нэһилиэкпитигэр ааспыт икки тыһыынча уон тоҕус сылга уонна ааһан эрэр икки тыһыынча сүүрбэ сылга Нэһилиэкпит бу ыаллара саҥа дьиэҕэ саҥа дьиэни төһө туттан киирдилэрий уонна тутта сылдьалларый диэн боппуруоспун саҕалыыбын. Биһиги бастакы түөкөн нэһилиэгэ икки дэриэбинэттэн турар ол курдук икки тыһыынча уон тоҕус сылга биһиэхэ аҕыс Хаҥа дьиэ үлэҕэ киирбитэ, олортон биирдэстэрэ Хоточчуга тыа хаһаайыстыбатын программатынан уонна бу Тиитэбэҕэ тыа хаһаайыстыбатын программатынан икки ыал уонна биир эдэр ыаллар диэннэн хааччылыы программаларыгар. Онтон икки тыһыынча сүүрбэ сылга биһиэхэ буоллаҕына аҕыс дьиэ саҥа дьиэ көһөн киирдилэр ол курдук хоточуга биир уонна дьөппөҥҥө сэттэ ыал олортон иккитэ эдэр ыаллар диэннэн хааччыллыы программалары хапсаннар уонна бу Эһиилги сылга биһи өссө уонча ыал дьиэ көмдөйүн бүтэрэн ситэрэ-хоторо аһыйдаллар. Лена Ивановна, бу маннык дэсэ биир боппуруостаахпын. Биэс сылынан холобура бу биһиги нэһилиэкпит дьоно-сэргэтэ, эдэр ыаллар маннык тиэмпэннэн дьиэ туттан бардахтарына тутулуннаҕына уонна биһиги бу дэриэбинэбит төһө сайдыай дии саныыгытый? Бу быйылгы курдук киэмпэнинэн биһи дьиэ-уот туттан олорор буоллахпытына биһи аныгы аны биэс сылынан эдэр ыалларбыт аныгылыы тииптээх толору хааччыллыылаах дьиэлэри туту тутуннаннар эбии үксүү тутуотулар оча нэһилиэнньэбит үүнүө сайдыа этэ дии саныыбын оннук саҥа дьиэлэргэ холобура аныгылыы тииптээх били бары бары өттүнэн хааччылыыллаах олорорго чэпчэки үлэһит киһиэхэ били дьиэтигэр кэлэн сынньалаҥ курдук условия тэриллэрэ буоллар биһиги нэһилиэкпит кырдьык инникилээх буолуо диэн баҕаһына бар дии. Лена Ивановна дьэ уонна бу түмүктүүр боппуруоспутугар бу дьоҥҥор, сэргэҕэр, эдэр ыалларга тугу баҕарыаҥ этэй? Дьоммун-сэргэбэрдэн отон бии эдэр ыччаттарбытыр буолла кэлэр көлүөнэбитигэр бэйэлэрин төрөөбүт дойдуларыгар олохсуйан Кэлэннэр үлэлээн, үүнээн-сайдаан, төһүү күүс буолаллара буоллар, бии детсадпытыгар даҕаны, оскуолабытыгар даҕаны оҕобут ахсаана элбиэ этэ. Оннуттан Лена Ивановна, бүгүн биһиги боппуруостарбытыгар, биһи биэриибитигэр кыттыыны ылбытыҥ иһин махтал. Билигин боппуруоспун биэриэхпин баҕарабын, көрдөһөбүн. Бу бастакы дьыппэн нэһилиэгин тыа хаһаайыстыба специалиһыттан Маркова Евдокия Ивановнаттан. Евдокия Ивановна үтүө күннэн. Бу маннык боппуруостаахпын онно баһаалыста эппиэттииргэр, бу биһиги нэһилиэкпитигэр, чуолаан дьиэ тутуутугар Ханнык программаларга киирсэн биһиги дьоммут дьиэлэрин тутталларый? Оттон үтүө күнүнэн диэххэ, дьиэ туттуутугар тыа хаһаайыстыбатын өттүттэн биир программа баар, ол туох диэн, тыа сирэ сайдарыгар дьон олоҕун-дьаһаҕын тупсарарга диэн туохтууллар. Онно буоллаҕына, эдэр да киһи киириэн сөп, Кырдьаҕас да дьоннор куһаҕан дьиэ олорор буолтарына, тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлиһиидэр дьоннорго эмиэ биэрэллэр. То ол гынан ман быйыл биэрбэтилэр куоталара кыччаан хаалан, а так былырын программаҕа биһиэхэ Дьөппөҥҥө икки дьиэ киирбит. Сөп, хаһаайыстыба киэнигэр биир хоточуо баар, онон уопсайа нэһилиэккэ үс киирдээди. Манна боллаҕына эти Дягилева Ирина Николаевналаах киирбиттэрэ, ким иирэ бэйэтин аатынан эдэр ыаллар отут биэстэригэр диэри уонна скрябин афанасий ильич киирбиттэрэ иккиэн эдэр ыаллар Жүгүркэ Май дьиэ туттан олороллор. Чокне Евдокия Ивановна маннык боппуруостаахпын. Холобура бу нэһилиэк олохтооҕо тыа хаһайыстыбатыгар үлэлээбэт да буоллаҕына атын даҕаны хайысхаҕа атын тэрилтэҕэ тыа хаһаайыстыбатыгар буолбакка диэн этэбин театр үлэлиир буоллаҕына инник программаҕа хапсыан син да инник программаҕа хапсаллар тойотаххына ити аңардас ол тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлиир дьоннорго эрэ диэн буолбатах программа именно бу тыа иһигэр олорор дьоннор сайыннаннар диэн ким быраас буоллун ким учутал буоллун ол гынан баран итиннэ биир эмиэ условиялаах тойотахна тыа хаһаайыстыбатын направлениетынан барар буолан Тыа хаһаайыстыбатын непосредственно холобура ити крестьяннар буоллуннар, тэрээһиннэр хаһаайыстыбалар да буоллуннар, дьонноро холобура идиэлэрэ куһаҕан туруктаах, или эбэтэр условиялара оһуох, или эбэтэр эдэр ыал буоллахтарына, кинилэр уочарата оһуох киирэллэр диэн. Онто холобура тыа иһириттэн это тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлиир киһи уочаракка оһуох буллаҕына, те ким браас боллуун, ким учутал боллуун, Именно бу тыа иһигэр кэлэн үлэлии сылдьар эдэр дьон, желательно эдэр дьон, оҕолоох дьон олохсуйалларын курдук итинник программа холобура киллэрэбит. Сэргэ бу тыа сиригэр олорор ыалга, эдэр ыалга үчүгэй баҕайы программа бит. Дьэ бу Евдокия Ивановна кэпсээниҥ иһин барҕа махтал уонна баһаалыста бу Эдэр ыччаппытыгар, дьиэ тутта сылдьар эдэр ыалларга баҕа санааҕын аҕыйах тылынан баһалыста тиэрдэрилгэр Ото тыа хаһаайыстыбата исписэлииһэ буоларым быһыытынан бэйэҕит дьарыгырын сирдэ баар билиэтиргэ диэри бааһыналар таахта сатааччылар бааллар мен холобура бэйэм личнэй бэйэм оннук туохтаахпын а так холобура ити туоҕунан эттэххэ Төрөөбүт сиргэ кэлэн олорор туох бааныгыный? Кэлин үлэлэн олор. Онон төрөөбүт нэһилиэккитигэр кэлэн үлэлээн саҥа дьиэтэ туттуҥ, үлэлээҥ диэн ыҥыраҕын. Ыҥырабын. Мактал, Евдокия Ивановна. Боппуруоспун бу нэһилиэкпит ыччат лидерынан үлэлии хамсыыһыдьар Василий Титовтан боппуруоспун ыйытарбын көҥүлэ. Василий үтүө күннэн бу биһиги нэһилиэкпитигэр эдэр ыаллар саҥа дьиэни туттуулара кэрэхсэбиллээх. Оны балла мин боппуруоһум диэн маннык холобура бу эдэр ыччат министерствотын линиятынан эдэр ыччаттарга маннык программалар бааллар ди. Ол программа туһунан баһаалыста бу дьоммутугар, эргебитигэр, эдэр ыалларбытыгар билиһиннэрэргэр көрдөһөбүт. Аты бу ыччаппыт бу дьүппэммитигэр аамай ыччат бу сайдарын туһугар ыччат дьиэ туттан дэрибинэтин туһугар олохсуйар туһугар биир программа үлэлиир. Бу программа туох диэн буолар? Улучшение жилищных условий диэн Уонна по обеспечению молодых семей жилищных условий диэн ааттаах программа буолар. Ата бу программа республиканскай. Бу именно ыччат бу Министерство по делам молодежи диэн нуччалыы эттэххэ ити линиятынан турар. Ол туохха быйыл биһиэхэ икки ыал киирдэ. Быйылгы программаҕа наһаа икки, икки ыалы киллэрдибит, иккиэн дьиэлэрин тутуннулар, олохторун салҕаатылар. Наһаа дьэ диэххэ наада. Уонна оттон бу ыччаттарга именно аналлаах программа бу биир эрэ баар. Пока. Ону Холобура, ити программа киирсибит, ол икки ыалбыт хас сылынан бу дьиэлэрин туттан киирдилэр диэтин дии. Аха. Онон баллахан олох туһалаах программа буллаа дьэ. Билигин холобура бу истэ олорор биһиги нэһилиэкпит, эдэр ыаллара дьиэ туттуохтарын баҕарар эбит буоллахтарына, ханнык докумуоннары хомуйсуохтарын нааданы. Оттон бу любой программаҕа сиргэ самый основной документ паспорт буолар болотта. Аха, копия паспорта предоставляйдылар. Календарь аан бастаан бу заявка түһэрэллэр администрация глава атыгар. Бу биһи манна дьиҥ олохсуйуппутун баҕарабыт диэннэр. Оччоҕуна биһи очеркка турураммыт бу уочаратын кэтэһиннэрэн уочаракка киирэллэр уонна туохха киирэллэр буллар программаҕа киирсэллэр уочарат быһыытынан барар барыта уонна туох документары наада диир буллаххына копия паспорта уонна бу свидетельство регистрации брака диэн бар уонна свидетельство о рождении детей ардыгар били туох диэн баар буолар, били неполная семьялар баар буолаллар. Олорго бу свидетельство брака ин наадата суох, чисто свидетельство о рождении детей уонна бэйэлэрин били удостоверяющие личности курдук справкалара. Надо диэн. Надо буолара. Дьэ Василий холобура ити программаларга киирсиэн баҕалаах ыалларбытын Эдэр ыаллары кэлэн бу администрация дьиэтигэр Василий көрсөн, ирэ-хоро кэпсэтин наһаа үчүгэйдик быһааран биэриэҕэ диэн эрэнэбит. Уонна инникитин бу эдэр ыалларбыт маннык программаҕа эдэр ыччат линиятынан программаларга киирсэн саҥа дьиэлэнин диэн барыгытын ыҥырабыт. Күндү көрөөччүлэрбит, Биһиги Дьөппөммүт саҥа дьиэлэринэн киэркэйэр уулуссаларынан күүлэйдиэм Күндү дьоммут, билигин биһиги ыалдьыттыахпыт, нэһилиэкпит элбэх оҕолоох, эдэр, эрчимнээх ыалыгар Марина уонна Ньургустан Дьячковскайдарга Саҥа дьиэлэргэ эрэ икки тыһыынча уон аҕыс сылга киирбиттэр. Дьиэлэрин ис өттүн оҥостон, киһи хараҕа сөҕө үөрэр гына кэрэтик оҥостубуттар. Дьиэ хаһыыката Марина кэпсииринэн бэйэлэрэ дизайннаан, аныгылыы проектаан туттубуттар. Олохтоох администрация эдэр ыалга көмө субсидияннан көмөлөспүтэ диэн үөрэ кэпсииллэр. Дьол уйата дьиэлэрэ минньигэс, ас сытынан дыргыйар. Марина араас дьэрэкээн ойуулаах туортары оҥорон оҕолорун, бар дьонун үөрдэр. Инникитин дьиэлэрин тас өттүн оҥостор баһаам элбэх баҕа санаалаахтар, эдэр ыаллар баҕа санаалара туоллун диэн баҕара хаалыаҕыҥ

Биһиги билигин Евгений уонна Ирина Дягилевтэр саҥа дьиэлэригэр ыалдьыттыаҕын. Тугу кэпсиигин диэн саха дьонун үгэһинэн Дягилевтэр ийэлэртэн Ириналтан маннык ыйытыктаах буоллубут Онуоха дьиэтин, дьолун уйатын туһунан ыал ийэтэ Ирина маннык кэпсээтэ: Дьиэлэрин тутуута атырдьах ыйын икки тыһыынча уон тоҕус сылга саҕаламмыт уонна алтынньы ыйга барыта тутуллан бүппүт. Ахсынньы ыйга киирбиппит Саҥа дьылы саҥа дьиэлэригэр ылбыттарын үөрэ-көтө хаһаайка кэпсиир. Саҥа дьиэлэрин УСХ программатынан туппуттар подрядчик Гурьев Петр Павлович биригээдэтэ туппут.

Тиитэбэбит кэрэ көстүүлээх сиригэр аныгы тутуулаах саҥа дьиэ дьэндэйэн турар. Бу дьиэҕэ Екатерина, Афанасий Скрябиннэр эмдэй-сэмдэй уоллаах кыыс оҕолорунаан олороллор. Биһиги дьиэ хаһаайыныттан Афанасий Ильичтан маннык ыйыттыбыт: Бу дьиэлэригэр хаһан киирбиттэрин ыйыталастыбыт, онуоха дьиэ хаһаайына икки тыһыынча уон тоҕус сылга саҥа дьиэлэригэр киирбиттэрин кэпсиир. Дьиэлэрин тутуутугар муусука программатынан тутуллубут. Билигин күндү дьоммутун аныгылыы тутуулаах скрябиннэр дьиэлэригэр ыалдьыттыргытыгар ыҥырабыт

Баҕарабыт нэһилиэкпитигэр, сэлиэнньэлэрбитигэр элбэх саҥа дьиэлэр элбии турдуннар. Саҥа дьиэлээхтэргэ баҕарабыт күндү диэҕит ыраас сырдык сылаас буоллун аннынан үргүөр үргүйбэтин үрдүнэн тымныы аргыарбатын унаар буроҕут ыраахха дылы угуйа турдун саҥа дьиэҕитигэр оҕо саҥатынан дуорайдын ил эйэ олохсуйдун бу дьиэҕитигэр дьол эрэ тосхойдун Үөлэр тухары саҥа дьиэҕит барахсан дурда-хахха, күндү уйаҕыт буолуохтун диэн баҕа санаабытын Сарыал култуура киинин үлэһиттэрин аатыттан алгыс тылбытын тиэртэхпит буоллун